Исәнмесез, балалар һәм дә аталар. Менә сезгә без инде шушы балаларга элеккегечә татарча пешергән ашыга коймак, олы коймак дип атала бу, тә икмәк дип атала. Шуны пешерер өченгә безгә хәзер менә 1 литр сөтне алып шулай иттереп менә салдык та җылытабыз. Хәзер менә бер калак дрожжины салдык. Һәр менә бу су белән аны җебетәбез. Болгат менә болай. Болгат. Әйе. Бер литр сөткә без салабыз менә менә шушы калак белән ике калак песок салабыз. Давай первый ты я второй. Ике калак. Ике калак. Балды. И менә бу калак белән бер калак тоз саласыз. Подсолнечный май салабыз. Сколько? Бер ике бер ике шкала. Шуңа салып кына кадәрс. Әйдә. Оппа, тагын. Дә тугы ташлаган берне сал. Әйе. Менә шуны салдык та хәзер. Шуннан соң туз салдык, песок салдык. Боларны карыйга алып куеп торайык. Монда җылы урын булмагач, мин тегендә тиз генә кертеп җылы табап чыгам. Тутырып менә бер чашка манка салабыз. Манка оны. Это манка блины? Әйе, блиныга манка салабыз. Менә. Еще? Или хватит? Хәзер карыйбыз. Тагын сал бер ярты. Менә болгат кызым. Болгат. Сал, сал. Хәзер кем менә йомырка сата? Можно ее?
Берне бер, бер, берне менә сез. Менә кайсыгыз? Китә сал менә да ни. Балыгы. Шулай иттереп дрожжины салдык хәзер. Бит әле айнып. Менә моның кырларын ал әле. Менә моның менә бута бетмәгәнсең. Хәзер он салабыз. Куйрак иттереп. Ясайбыз. Сразу гына күп салырга ярамый, вдруг нык куй булып китергә мөмкин. Әкрен генә сыеграк булды әле, тагын салыйк әзрәк. Менә бер бөтенегез дә нидегез? Алмашлап. Алмашлап. Берегез тотып тора, гына кәсем тәгәрәк китмәскә. Держи сестру.
Давай.
Шушылар белән Соданы салабыз. Менә шуңа да әзрәк кипяток салабыз. Кипяток белән кәсит итәбез дә. Менә шушы чилине, менә блиныйны, камырны, то есть. И шуннан майтып бутайбыз да. Шуннан соң шәк кенә мой салабыз. Ни, нигә ябышмәскә менә. Ничә кирәк?
Әз генә күп салмыйбыз. Камырына карап саласың инде. Шушылай иттереп аласың да менә. Шулай итеп менә. И монда менә саласың менә уртасына. Салып җиппәрдең уртасына, әйме? Булды. Вот үзләре стекаться итә ул, үзе китә. Үзе итә ул. Шуннан хәзер менә тагын икенчесен менә бу балалар салсын. Менә то чүмечне саласыз да наша иттереп. Первый блин ком. Ком түгел. Ой, ой, ой, камызмагыз яме. Мало. Менә мало надо. Менә болай иттеребрәк аласыз да, тутырыбрак менә астына болай итеп шкыйсыз, чтобы танымаска. И шуны уртасына саласыз, менә уртасына кырына түгел. Менә итеп саласыз, кинәт кенә салырга кирәк. Кызлар, менә хәзер менә бусы булды менә хәзер. Еще же нет. Әле менә купмаган әле. Мама говорила, то, что когда все оно желтый будет. Әйе, әйе.
Әле битмәгән әле.
Кубы бүлгәшмәгән әле менә. алып былай әйләндерергә кирәк. У меня корочка подгорела. Вот, шулай итеп. Менә молодец. Вот. Әкрен генә матур итеп бозмас өчен, аша итеп, без әкрен-әкрен генә поддевать итеп алыгыз, я?